Wel, siwrmai, a croeso i podlediad Lab Wast, unwaith to, gyda fi, Owen James, a ni ar rif saith nawr, ac o un Steffan Powell i un Steff Jones. Helo, shwmae? Shwt wyt ti? Ie, ti'n iawn?
Ie, fi'n iawn, diolch.
Dio- wel, diolch am ddod mewn ar y prynhawn, wel, ar dydd Fishi, ma' fe'n wythnos Dydd Gŵyl Dewi, a ma' lot yn mynd mlan, so diolch yn fowr am yr yy ca'l bach o amynedd 'da fi achos o'n i bach yn hwyr. Na, diolch am ca'l fi, a t'mod beth, fi 'di cofio, sai 'di gwisgo dim byd coch, so ma' Wel, wyt ti'n ti'n... ...pwll arna i.
Ti'n blendo mewn i'r cefen nawr de, so falle bod e'n well bo' ti ddim yn Da wir! Mae Steff, ti'n gweithio i Red Dot yn Llandeilo. Ydw. Ti mo'n rhoi bach... So, ti wedi bod yn yr podlediad o blaen, fel ni'n siarad nawr, mae amser yn edfan, ond rho bach o uh, gipolwg o beth yw Red Dot. Do, so ni'n gweud, blwyddyn y ddwy fi'n credu ers fi'n neud un gyda ti tro diwetha. Yeah. Um, so, ydw, fi'n gweithio cwmni Red Dot. Um, ni yn stryd dros main, so ble mae CK is lawr yr ewl, Yy ni dwy swyddfa lawr fynna. Yy so cwmni yy ariannol annibynnol i ni so ni'n helpu bobol gyda popeth i neud arian so morgeisi, cynilo arian, buddsoddi, yswiriant so bach o bopeth yym a dim dim on' bobol sy isie ymddeolo so ma' 'dyn ni swyddfeydd yn Abertawe a ni gallu neud popeth yn digidol neu dros y ffôn. Spot on.
Ie. Funny enough, o'n i'n siarad am Morgan tro dwytha, ma- o'n i dal yn y broses o cael Morgan, so falle fi'n Ah, cael chat off nawr. Ond ie, so heddi, ni yn uh, bach o pandemig o ran arian. Ni wedi bod yn siarad am arian ar lot ar nifer o podledia- podlediadau yn barod. Uh, Dafydd Llywelyn er enghraifft o'r heddlu wedi dod mân, a nhw'n siarad pa mor galed oedd ei, i, uh, wel, rhoi fach o budget o ran uh, plismona ac yn y blaen. So mae fe'n effeithio pawb. Ond heddi, ni'n mynd i siarad am falle Pobl cyffredin, pobl gwaith ddydd o ddydd, pethau fel trydan, um, chynnu lorion, fel ti'n gweud, mor geisio ac yn y blaen. Yeah. Uh, so brace yourselves, fel maen gweud. Ond, ie, yeah, so i dechrau, ni'n siarad am costau byw. So, dere mewn ar costau byw, a fel, wel, beth sy'n mynd mlaen, fi wedi gweld y newyddion oedd San Steffan yn siarad am mae'r arian uh, wedi dechrau Mae'r, mae'r arian helpu di stopo o ran trydan a bills yn dyfe. Ond yeah. mae wedi dod lawr a mae'r arian di fel stopo ond mae yna pethau chi'n lli wneud. Os, a fi'n credu, ti wedi bwrw hoelen ar y ben, mae siwgr mynd ar y newyddion o'r funud, mae bach yn doom and gloom. So, ti'n meddwl bobl, ni gyn i siarad am costau byw, popeth yn cynnyddu. Um, a fi'n credu jyst i cymryd bach o, o stans rili really, a gweud, oce, okay, mae pethau felly ddim mor wael o beth i ni meddwl, a gyda tyma bach o cyngor a gwybod ble i fynd, mae dal help i gael mas na. Yym so ma' lot o sôn nawr wedi dod amdano o'dd bobol yn ca'l help yym am trydan yym bob mis so o'dd yy grant o pedwar can punt wedi ca'l 'i gytuno blwyddyn dwetha yym so nawr ma' hwnna'n dod i ben a o'dd dou can bunt i bobol wedyn i fod ym mis Chwefror i bobol wedyn i helpu yy gyda coste y bobl yn benodol oedd ddim yn nwy, um, ond mae llawer iawn o bobl dal ddim wedi cael y 200 bunt. Okay. Um, so mae hwnna'n rhywbeth mae bobl yn pryderu amdano. Ni'n cael cwestiynau bob dydd amdano fe ynglyn â, o, dwi'n i fi gallu cael e, um, dwi e ddim wedi mynd mewn i'n cyfrif banc i os beth fi goffa wneud. Um, a, a eto, mae, mae fe'n rili really syml. Ar y wefan uh, gov.uk, mae lot fawr o gwybodaeth A jyst i wneud yn siŵr fod pobl yn edrych ar y sector i Gymru, achos mae pethe yn Gymru a Lloegr yn wahanol iawn. Iawn, ocê. So, ma' hwnna'n rwbeth rili bwysig i edrych arno. Yym, a gyda'r dou can bunt, y newyddion da, ma' yy ar y wefan ar y funud, yy ma' nw'n gweud mis Mawrth nawr, so dechre mis hyn, unryw un sy ddim wedi ca'l e, ma' nw gallu myn' ar y wefan, mewngofnodi, a cofrestru bo' nw ddim wedi ca'l e. So ma' dal cyfle iddyn n'w ca'l y dou can punt yym a ma' sôn hefyd bo' nw'n myn' i ddo' mas â rwbeth arall i helpu. Oce. Achos ma' ma'r coste'n myn' i cynyddu eto mis Ebrill sy'n pryd- Do wel yy w- na... Lot o bobol on'd yfe? 'Na beth o'n i myn' i gweud o ran y price capping. Ie. Achos ma'r price capping ma'r cap yn cadw cynyddu. Ydi. Yym 'na be' so...
Sdim cap rili on'd yfe? Do's dim rili cap 'na beth sai'n... Ie. ...'im sai cweit yn deall on' O ran y 200 bunt, odi hwnna yn ran o nhw'n gweud rhywbeth amdano, bydd y 200 bunt yn jyst mynd mewn i'ch biliau chi yn barod, neu odyw e yn ffigwr penodol chi'n cael fel cheque neu arian neu rhyw fath o bax payment fel ma' nhw'n gweud? Ie, so cwestiwn rili da. So mae'n dibynnu ar pwy metr sy' ti. So os o's gyda ti beth ma' nw'n galw'n traddodiadol token meter ble ti'n myn' â fel yy allwedd... Ie. ...a ti miwn a roi topo fe lan ma' ran fwya o'r bobol 'na yy yn ca'l either credyd yn dibynnu ar pwy fath o meter sy 'dy ti yn syth ar y meter so ma' n'w gellu gweld yym y chwech deg saith punt y mis ma' n'w 'di ca'l o bla'n wedi myn' ar y meter Ond mae rhai yn cael siec yn y post hefyd, ble maen nhw'n gorfod mynd â hwnna gyda'r allwedd i fel swyddfa bost neu un o'r pay points i roi'r credyd arno. Wedyn, okay. bach yn wahanol i bobl sy'n talu gyda direct debit bob mis, so, a gyda um, smart meter. So yn ymal neu'n draddodiadol, mae'r 200 bunt yna'n mynd fel credyd eitha at y bil i hun, neu mynd mewn i'r cyfrif banc i'r person wedyn penderfynu os maen nhw moyn roi e at o'r direct debit nesaf, neu talu fe nôl ar y cyfrif yy trydan. So... O ti'n gweud 67 punt? Ie, yeah, so hwnna oedd y 400 punt o blwyddyn diwetha, oedd wedi cael ei rannu mewn i uh, pedwar fi'n right. credu. Okay. A wedyn mae'r 200 punt hyn yn rhywbeth ar ben hwnna mae bobl yn cael. Right. Uh, beth oedd y llyfodreth wedi gweud yw bydde fe'n cael ei dalu yr un peth a'r un ffordd byddech chi wedi cael y 67 punt bob mis yn draddodiadol. ond mae nifer o bobl dal ddim clywed i heb wedi cael y dou gan bunt dim. Odi pawb yn gallu cael y dwy gan bunt? Yy dim pawb.
So ran fwya'. So mae'n dibynnu ar pwy fath o yy tanwydd sy'n cynhesu'ch tŷ chi. So bobl efo le olew yym neu os ma' 'da n'w glo yym neu yym ch'mo' fel log burner a bethe fel 'a. Ie ie ie. Ie ma' nw'n gallu ca'l e. Yn draddodiadol bobl sy â nwy yym 'dyn n'w ddim yn gallu ca'l e on' ma' rai be' ti'n galw exceptions to the rule So eto i edrych ar yy gov dot yym You Kay site i weld pwy sy gyllu ca'l e yym a pryd chi gyllu neud cais amdano fe os nage chi 'di ca'l y taliad yn barod. Gwych, oce.
Wel, o'n i hefyd myn' i neud, o' ti'n siarad cyn 'ny, sesiwn ariannu yn Hengor 'dleni heddi, yn Llyn-deilo, So ti moyn jyst gwed roi gip o ôl bach i hwnna hefyd? Ie so ni'n deall ma' ma' fe'n anodd iawn i rai bobol i i gwbo ble i ddechre fynd i i gwneud cais amdano'r pethe hyn. Pethe syml i rhai bobol achos ma' nw'n gyfarwydd â cyfrifiaduron bob dydd on' i eryll ma' fe rwbeth rili newydd a meddwl ble fi'n ca'l y gwybodeth o ble fi'n gweld y manylion off yn bil drydan ni, pwy gwybodaeth arall ma' n'w isie, yy a hefyd ydi'r wefan chi'n roi fe miwn ydyw e, dyw e'r un iawn yw e? Ie. Yym so fel rhan o'r sesiwn yym bydde fe'n rili grêt i neud un fan 'yn yn yr hen gwrt ble ma' bobol yn gallu dod miwn, ca'l paned o de gyda ni, newn ni ishte lawr gyda n'w gyda'r bil trydan, yy gewn ni cyfrifiadur mas a os nag 'yn n'w 'di ca'l y taliad, g'llen ni helpu n'w llanw'r ffurflenni mas i neu' siŵr bo' n'w gallu ca'l e. Spot on.
Bwca fi mewn. Briliant, oce, okay, gwych, ie. Yeah. Fel ni'n gweud, newn ni hwpo'r um, manylion am hwnna lan hefyd. Falle ti ddim yn gwybod ateb i'r cwestiwn o'n smart meters. Beth i ti'n meddwl am nhw? Oeddi fe werth cael nhw? Fi wedi gweld bod y ti um, efe Gen 2s maen nhw'n galw nhw'n rhywbeth, achos oedd y Gen 1s ddim yn compatible os o ti'n newid cwmni i cwmni. Mae'r Gen 2s yn nawr, os ti'n newid cwmni gwed o EDF i pwy bynnag, maen nhw'n ma nhw gallu just swap droso. Ie, yeah.
Ond o le fi'n sefyll, yy, rentu'r tŷ i ni, so dim i fi yw e, so dim, dim gweud i gweud i fi yw e. Ond ond dyw e werth cael y smart meter? Cwestiwn da, reit, fi fi ddim yn expert ar smart meters o gwbl. Na, reit, so fi fi ar y ffens fan hyn, reit? So yym fi'n nabod lot o bobl sy â nhw, yy ble ma' nw'n gweud so fi'n un o fi'n aelod o Ninja Food Group ar Facebook reit? Oce. So ble ma' bobol wedi bod yn monitro trydan n'w reit? So a ma' nw'n edrych ar achos ma' ma' whole hype mowr wedi bod amdano air fryers where sy defnyddio cwcwr traddodiadol reit? Ie. So fi 'di bod yn edrych arno ma' bobol yn gweud reit os 'yf fi'n defnyddio un Ninja air fryer ma'r smart meter yn gweud ma' dim on' yn costi hyn i fi coginio os fi'n defnyddio'r cwcwr ma'n costi cyment a 'yn yn fwy reit? So fi yn credu bod yym pwrpas iddon n'w achos fi'n credu ma' pobol gallu gweld yn gwmws t'o' be' sy arno yn y tŷ gyda n'w ma' n'w gallu gweld faint ma'n costi wrth bo' nw'n dechre tyn- troi pethe off fi'n credu ma' n'w gallu gweld pethe'n dod lawr. Ie. A hefyd yn cynyddu dibynnu be' sy arno. Fi bach ar y ffens sai'n gwbo pa mor accurate 'yn n'w yym o' ti'n gweud amdano gwanol modelu fi'n credu ma' n'w dal yn rwbeth rili newydd i ni yn Gymru achos mae bobl y gwahanol um, fathe o nhw yeah. yn dibynnu yn pwy cwmni maen nhw gyda. Tewa, maen nhw'n neud yr automated readings, ond wedi fi wedi clywed horror stories blwyddyn bobl wedi cael biliau tewa, anferthol ar ôl cael un, wedi medru mynd nôl. So, fi'n cael llythyr wrthos welec i ddamfel yn gweud, changed fy smart meter. Ie. Fi bach ar y ffens ar y funud achos sai'n deall digon amdano n'w yym ond fi yn gweld yr ethos tu ôl os wyt ti'n rywun sy moyn gwbod yn gwmws faint ti'n gwario ar trydar a pethe bob dydd a bo' ti'n edrych yr arian yn fanwl fi'n gallu gwel' y benefits o... Ie. ...t'wo' edrych arno fe yn yn fi goffod werthin o o'n i siarad â y boi pryd o'n i'n meddwl amdano n'w achos o'n i'n cymharu yy Ninja airfryers I really sad oce on' o'n i'n cymharu we- we- 'dy ni dou gwahanol fath... Ie ie. O'dd e'n gweu' 'tho fi yy o'dd 'i wraig wedi bod ar smart meter nawr a o'dd 'i 'di bo' yn watcho fe a o'dd 'i o'dd 'i 'di mynd wed- she's literally obsessed gyda'r smart meter achos... Ie. ...o'dd 'i'n gweld bob dydd amser 'di coginio pryd o fwyd o'dd 'i 'di dechre nodi faint o'dd bob pryd o fwyd yn costi yn dibynnu beth o' nw'n coginio. Wa- Ie. Oce.
So o'dd 'i... Dim jyst... Na. ...cost y bwyd ond faint ma'n costi... Ie i coginio fe so o'dd 'i'n gweud dibynnu beth o' nw'n ca'l i swper o'dd 'i'n myn' i'r smart meter 'yn achos ma' 'dy ti tracker ar y y laptop ti 'llu gwel yn gwmws... Ie. ...pwy amser o'r dydd a pethe. So o'n i fel oce waw ma' hwnna'n ri- ma' wnna rili insightful on' bydden i fi'n credu erbyn... A. ...t'wod diwedd y mis bydden i'n meddwl reit fi ffili ca'l y gole arnot ti ragor. 'Na 'na beth a fi fel 'a fi bach yn os fi'n gweld ffigyre fi'n joio ffigyrys so fi'n... Ie. ...gwbo reit wel ma'r gole 'na myn' i costi ni byti ugen ceiniog os ma' mewn nos so fi'n polisio holl t'el. Ie. A weles i yy ffrind fi ma' hi 'di bod ar y pod yy Lisa a weles iddi ar Twitter, invested in a sat, smart meter, see how it's gonna go, mewn tri dydd yn gweld, anxiety can't take it, it's back in a drawer. Yeah. A fi'n gwybod exactly fel yn yeah. achos fi exactly rhywun peth, fi fel, yeah. mae Glyn dyn ni, mae fe'n gwneud rhywun peth, mae fe'n rhoi teg allan yno, a mae'r thing yn mynd lan, a fel, it's our turn off. Yeah. Ond na pam o'n i'n gofyn, ond, yeah. yeah, okay, pros and cons then. Yeah, a ni'n ni darllen erthigol, um, ni'n cael tod fel uh, e-bost bob dydd amdano hot topics ariannol sy'n dod mas, mm. a o'n i'n darllen erthygl pyddyrnol ynglŷn â yy pethe i neu' â costau trydan a b- bobol yn gweud bo' n'w 'di symud bant o neud y pethe traddodiadol fel bydden ni 'di bod blynydde nôl so t'mod ar diwedd y nos troi'r tegell off troi'r switch cwcar off you know tynnu cordyn y shower t'mod myn' rownd os nag os os nag wyt ti'n myn' i defnyddio'r teledu am cwpwl o ddyddie yn y ystafell sbâr rho fe off ar y wal. Ni 'di mynd bant o 'na achos fi'n credu dros y cwpwl o flynydde dwetha achos ma' bilie costio wedi bod yn itha ishel ni 'di ca'l t'o' bach o flex rili gallu gadel y stwff 'na arno yym a 'na un peth o'n i'n gweld ar y t'od y frequently asked questions 'yn o'dd ar y yr yy yr e-bost 'yn o'dd e'n gweud neud y pethe bach achos ma' fe'n gallu adio lan i'r pethe mowr. Ie. A fi'n credu t'wod ti siarad am y smart meter yn benodol achos ti'n gwel' y ffigure ond gyda cost y bilie trydan ma' pawb wedi gweld n'w 'di dwbli t'od i fod yn deg a os na wedi cynyddu tymed bach fwy. Ie. Yym a fi'n credu os bydden ni'n myn' nôl i neud bach o'r pethe bach 'na bydden ni yn gweld safiad dros cyfnod o flwyddyn, falle ddim yn syth, ond fi'n credu dros ryw wech i i duddeg mis bydden ni yn gweld y gwanieth. A hmm. t'mo' fel habits da rili mwy na dim. Odi. Ie, yeah, a 'na beth ti'n moyn efe, habits, so, especially yeah. pryd ma' pobl yn dod lan i i cofio, dim just o ran arian, ond falle'r planed hefyd efe, ma' Ie. hwnna'n bwysig. So, a ti siarad am smart meters, yr un peth gyda'r gyda dŵr.

yn gloi, fi'n credu bod arian ar gael ar busnesau. Os, so newyddion da rili, so ar y gov.uk uh, site ddo, um, oedd manylion amser chi'n edrych ar y 200 pint, um, oedd hysbysau byrno neu weid bod busnesau bach sy'n yn yr un categori yn dibynnu pwy fath o trydan a nwy sy'n gyda chi'n dod mewn i'r adeilad, bod nhw'n gallu cael 150 eto, maen nhw'n gobeithio talu fe erbyn y degfed o mis Mawrth, yn yr un ffordd traddodiadol os maen nhw wedi cael help o blaen yym bydde'n neud yr un peth on' eto ma' hysbyse bynno 'na i weud os nag 'ych chi 'di ca'l e erbyn y degfed o Fawrth i fyn' nôl ar y wefan i edrych fel 'ych chi yn ca'l e. On' i fusnese bach yy yy edrych yn Llundaelo lot fowr o siope bach ma' 150 gallu neud gwanieth i'r bil 'na yn . O ydi ie.
Ma' lot o fusnese yn Llundaelo er enghraifft yn uh, noddi clybiau pil drod ac yn y blaen, os neb 20 pint, 50 pint, so mae, mae fe gyd yn adio lan. So, to, newn ni roi'r link ar uh, site y fenter i wneud siŵr bod pawb gyda'r link i law. So mae'n mlaen i cynilio arian de. Yeah. Safio bach y coen, e? Safio bach y bres yna. Y cwestiwn mowr mae pawb yn yeah. ar y funud. Go on. Ie, yeah. so fi'n credu cynilo arian, mae fe Pros and cons ar y funed, so ma' pawb yn gweld popeth wedi cynyddu, so coste yym bwyd wedi myn' lan, coste bilie, coste yym cro- yy crosogi'r tŷ, popeth yn cynyddu yym on' fi'n credu ma' lle i ni gyd edrych i weld ble ni'n gallu cynilo bach o arian. Yym o'n i siarad yn ddiweddar amdano edrych ar yy cyfrif banc i ddechre gyda a jyst cwpwl o top tips rili ynglŷn â edrych beth ma' bobol yn gwario ne' beth 'ych chi'n gwario bob mis be' sy'n myn' mas sy'n anfodol bo' chi goffod talu t'wod y pethe bilie chi ffili osgoi yym on' eto pethe eryll chi yn talu falle rai o n'w chi 'di bod yn talu bob mis a jyst yn arfer talu n'w a falle ddim yn defnyddio n'w cymaint nawr a beth chi wedi bod yym a pethe eryll hefyd i feddwl amdano beth 'ych chi'n gwario ar hap So, myn nôl, wel, falle deg mlynedd nôl, fel o'n i'n gwario arian, wahanol iawn. So, o' ti'n tynnu arian mas o'r, or peiriant arian, dy fe, o' ti'n cael deg punt, ugain punt yn dy law di. Yeah. Nawr, t'wod, fast forward, mae popeth yn contactless, t'wod, tap and go. Na'n cheris ta. Apple Pay.
Mae mor na'n cheris. Fi'n fi lan, jump o mewn mlaen ar yna, uh, thing, just, dim ond ffôn i fi'n mynd mas lot nawr. Yeah. Dim ond achos mae Apple Pay dy fi, A fi'n gwybod mae bob man yn contactless, ond falle oni yeah. bai am un o ddoi man, even fel y burger vans, mae'n yeah. nhw'n gyda'r gwaith bach nawr, ti'n meddwl, mae ma fe'n dancherus. So. Ie, yeah, a ti'n fi'n credu na ble ni'n ni, ni gweld y gwaniaeth nawr fwy, achos o blaen o'n daddiol, gwneud bod ti wedi tynnu 20 pint mas, ond neb rili really licio torri 20 pint, ti'n meddwl, o ti'n meddwl, os rhaid i fi, ond bydde ti ddim yn torri. A ti'n meddwl, beheirio, ti'n meddwl, yeah. sorry, I've only got a 20. Ie, yeah. yeah. so, a ti ddim yn torri fe'n rhywbeth bach, o ti falle mynd, o na, gadwa i hwnna, achos mae'n torri'r 20 pint yeah. na. Ond nawr ma' ma'r tap yn go' mor rwydd ti myn' ping on' eto ma' fe'n eglliado lan yn rili rwydd. Ti edrych ar y cyfrif banc a gweld ble yn gwmws 'yf fi wedi gwario arian yym a a myn' nôl i'r pethe tarddiada t'wod wi ma' bobol yn dechre myn' nôl i'r swyddfa nawr a i i bobol sy 'di bo' yn gwitho o gytre mae 'di bod yn rili hawdd rili neu cino gytre brecwast gytre t'mod wedyn ti do' n- do' nôl t'wod teulu pryd o fwyd yn y nos. So ti rili wedi gwario yn y dydd 'eblaw am y siop fwyd 'na am yr wthnos. Ond i'r bobl sy'n mynd nôl mas i'r byd gwaith nawr, t'mo' ydi ydi ti'n ga'l brecwast yn y tŷ yn y bore neu ti'n grabo costa ne' rwbeth ar y ffor i gwaith? Yt ti'n myn' â brechdan gyda ti ne' salad ne' rwbeth amser cino ne' ti'n myn' i'r siop drws nesa a ti'n pigo rwbeth lan? Ie. A eto amser ti'n edrych ar y cyfrif banc ma' pethe 'na i gyd yn adio lan a falle bod e ryw dwy bunt, tair bunt, pedair punt, ond yn ymal, doi, tri, pedair gwaith yr wythnos. Mae gyd yn cynyddu. Right. Um, am, am beth chi'n gallu safio fyla rhywbeth rili really syml i ddechrau edrych arno. Um, a hefyd, chi'n bod, fel yswiriant a pethau fel la. So, bils chi goffo talu, fel um, swiriant car, yswiriant tî, yswiriant bywyd, 'ych chi jyst wedi gadel n'w i rowlo drosto ne' 'ych chi'n siopa rownd? Yym fi'n gwbo ges i un wthnos dwetha so ma' ma' dou ci bach 'dy fi yy a fi'n talu pet insurance iddyn n'w. A blwyddyn dwetha o'n i'n talu jyst yy tipyn bach dros ugen punt so mae 'di cynyddu nawr i dros pedwar deg punt y mis. Waw. So o'n i'n meddwl reit o- fi 'di ca'l y llythyr ma'n ishte ar yr ochor 'dy fi a fi'n meddwl reit ma' rili raid fi neud rwbeth achos ma' wnna wedi dwbli i fi. Ie. A eto wrth siopa rownd t'mod ti'n edrych a a gallen ni ffindo un arall am ugen punt ond jyst t'mod cês o myn' ar-lein ne'... Odi. ...ffono lan a jyst neud yr ymdrech i safio'r bach o'r arian 'na bob mis achos ma' wnna i fi bron dou cant pum deg punt y flwyddyn sy o- os o's cwpwl o bille fel 'a 'dych chi ma'n addo lan itha gloi. Odi absolutely a hefyd o ran yy yswiriant car i fi 'de so pethe Tachwedd dwetha

a fi'n bachgen da yn y car. So, o'n i'n meddwl, a fi'n mynd i symud. General accident, nes i hwnna. Ond o'n i'n meddwl, sa'n gwybod pam o'n i'n meddwl e, bod uh, general accident wedyn yn mynd i admiral a gweud, look, maen nhw'n dod i fi nawr, maen nhw'n dod i cwmni hyn, so cancelwch o'ch chi, ond nhw'n heb. Right. So, Tales i mas, wel, o'n i wedi edrych ar banc i, o'n i fel, ma hwnna bod i 400 punt lawr yn llai na beth o'n i'n disgwyl e, pam hwnna de? A oedd hwn bod i mis ar ôl, o'n i wedi edrych, o'n i'n meddwl bod popeth yn iawn, a to, drychus arno e, a do, nath y ddoi cymryd right. y thing mas. I fod yn deg i Admir, oedd y bachan lyflu yn Cadydd, Cardiff fan nhw. Ond oedd e, bachan lyflu Cadydd, a wedi e, co, sort o'n i ti, obviously error, ti'n Yeah. A oedd e heb charge o dim byd extra, chwarae teg i fe. Ond to, byddwch yn ofalus o ran yeah. pethau flas, ti'n newid y car, mae fe'n gret, ond mae rai chi canslo gyda'r un cyn ni, a fel arfer, yeah. ti am mis Mae nhw eisiau bod i mis fan llaw i gwybod bod ti'n neud e, neu mae rhyw cancellation charge. Os. Fel arfer bod i gen pint falle, ond to... Os ydych chi'n mynd ar ôl y cooling off period, ie, yeah, maen nhw'n yeah. gallu bod yn glefer a, a charge o'ch chi rhywbeth fyna. Ti'n bod, a eto ti'n siarad amdano, t'wod ti'n siopa rownd ti'n neud yr ymdrech i neud e jyst na' siŵr bo' ti wedi myn' mewn t'wod canslo direct debit 'na stopo fyn 'yn mas 'dy fe. A cadw check ar yy cyfrif banc achos ti 'di neud pont rili dda fan 'na. T'o' ma' a ma' amser gallu myn' mlan a o bla'n so myn' nôl eto tri peder mlynedd nôl pawb yn ca'l statement bank yn y post. Ie. Nawr ma' t'o' ma' Go Green Sangha Planet... Ie. ...t'o' 'ych chi gallu neud e ar-lein newch e ar yr ap t'mo' o bla'n os bydde'r statement yn dod yn y post byddet ti'n agor e lan byddet ti'n cymryd amser i s- i sgano trwyddo fe edrych ydi wnna'n edrych ble dyle fe fod roughly. Ie. Nawr os nage ti ar-lein bob dydd gyda'r ffôn so ti'n m- fel arfer yn ishte lawr yn mynd trwyddo ishte trwyddo'r mis. Hmm. So ma' wnna'n awgrymiad da am su' mae'n dod i cynilo arian hefyd. Jyst i ishte lawr edrych beth sy wedi myn' mas dros y mis cyfan 'na. a wedyn i weld pryd mae pethe'n dod i ben, yy a call- cadw llygad ar yr e-bost 'na achos yr un peth dim yn dim dim bob cwmni yn danfon yn y post ragor. Ma' rai jyst yn danfon... Na. ...e-bost a gweud ma' 'wn yn dod i ben mewn t'mod mis ma' isie chi neud rwbeth nawr neu os na ma' fe'n jyst yn rowlo drosto. Odi. Ie so y pwynt da ydi hwnna myn' mewn i'r main inbox ne' ydyw e'n myn' i junk? Odi. Ma' yy wel ma' wnna wedi digwydd ar bla'n 'da fi a... Ie. ...pryd nes i fe cyn bo' unryw beth 'di digwydd. 'to, sai'n gwybod beth i chi'n neud hwnna, ond jyst cadw'ch llygad yeah. mas. Unrhyw beth arall o'n cynilio arian de? Um, Byddwn ni'n gweud yswiriant bywyd ar y funud, so mae hwnna'n rhywbeth ni'n helpu lot fawr o cwsmeriaid gyda ar hyn o bryd um, ble ni'n gweld mae pobl wedi cael polisiau yn lle am nifer o flynyddoedd, ond dros y flwyddyn diwetha, yn wedig ar ôl y pandemig, wedi gallu neud y pethe o'n n'w ddim wedi gallu neud dros cyfnod clo. So fel symud tŷ, neud gwaith i'r tŷ, yym falle dechre teulu. Um, so beth ni'n gweld nawr, mae bobl wedi felly symud tŷ, wedi cynyddu faint maen nhw wedi benthyg o ran fel morgais, mm. um, wedi dechrau teulu, so mae dyn nhw rhywun arall, person arall, maen nhw'n gyfrifol am. A gyda yswiriant bywyd, ma' lot ma' sawl fath o gwanol rai i ga'l 'ny. Yym ma' rai jyst am yym talu mas os o' rwbeth yn digwydd i ti ar yy o ran marwoleth. Ma' lot i neud â os yt ti'n sâl so beth ma' nw'n galw'n critical illness. Yym ma' rai hefyd yn ga'l n'w yy income protection a ma' hwn yn un mowr ni'n gwel' ar y funud ble ma' nifer o bobol wedi newydd swyddi A chi'n gwybod, fel petaech chi'n cael swydd newydd swydd, chi'n cael contract newydd, a wedyn yn y contract 'na mae'n gweud ma' raid chi 'di ca'l yy fod yn yy wedi ca'l 'u cyflogi gynno nw am hyn a hyn o fisoedd neu flynyddoedd tan bo' chi'n ca'l y taliad salwch os byddech chi'n myn' off. Oce. A a beth ma'r income protection policy 'na'n neud yw gwed ambot ti yy sori dwgôs reit a swydd newydd 'dy ti a ma' nw'n talu ti am duddeg wthnos a wedyn ma' fe'n myn' lawr i beth ni'n galw statutory sick pay Oes digon gyda ti yn y cyfrif banc, fel bod bod arian gyda ti i talu'r morges, talu'r bilie, neud popeth ti'n neud nawr yym i i cyfro'r gwanieth 'na tan bo' ti'n gallu myn' nôl i gwaith. A 'na'r pwrpas y polisi 'na yw yn neud siŵr os o's rwbeth fela'n digwydd ar ôl y duddeg wthnos 'na ne' tri mis ta beth wt ti'n roi fe at yy ar yn dibynnu ar dy contract yym yy cy- yy cyf- cyfweliad ti ti'n rhoi fy miwyn ni gweud reit ar ôl wech mis na pryd mae fe mynd i cwmpo a wedyn ar yr adeg na os i fi dal off fi moyn hwn i dalu mas a bydde hwnna wedyn yn talu mas y gwanieth rhwng cyflog ti a'r statutory sick pay ten er enghraifft. Okay. Um, a beth mae hwnna'n meddwl i bobl? Mae fe'n rhoi bach o sicar- yy sicrwydd i i n'w ca'l gwbod oce os o's rwbeth yn digwydd i fi fi dal gallu talu morgais so myn' i fi mewn i drafferth sim raid i fi poeni. Ie. Yym on' hefyd ma' gallu arbed pethe fel oce os nag 'yf fi nawr gallu'n talu'n rent ne' talu'n morgais beth i fi neud? Yym achos ma' ma' help i ga'l mas 'na on' eto so fe dros nos. So i fi o'dd o ambell waith ma'n gallu cymryd wthnose er bo' ti 'di llanw ffurflenni hyn mas falle 'di gorffo ca'l cyfweliad So eto, ma' fe'n roi rhywbeth yn lle fel bo' ti'n gwbod bod e 'na os ma' fe isie arnot ti. Yym a ma'r polisïe yn draddodiadol gallu fod itha rhad, so ma' swyddiant bywyd yn dechre o ryw wech punt y mis. Hmm. Yym mae'n hollol dibynnu ar yym yy t'mod faint o o yy cover ti moyn ten rili. Ie ie. A os o's ti fel underlying medical conditions fel ma' nw'n galw n'w. Yym so ma' ma' ffactore i do' mewn 'na on' eto ma' fe'n rwbeth ni'n siarad â bobol nawr achos ma' cost y polisïe hyn wedi dod lawr. So, o blaen, o'n nhw twa, lot yn fwy na beth y'n nhw nawr, achos mae'r cwmnïedd yn ystyried eu pwysigrwydd nhw, ond hefyd bod cost of living crisis y, Oes. y, yn y wlad. So, Okay. a eto, os, os chi'n talu am rhywbeth, y cyngor bydden ni'n gweud, edrych ar beth chi'n talu am, ydw e dal yn iawn? Os nag ych chi'n talu am e, Ydyw e'n rwbeth sydd isie arnoch chi? Yym a edrych jyst ar y t'mod y y key financial life stages ni'n galw n'w t'mod... Hmm. ...amser ti newydd swydd, prynu tŷ, dechre teulu, ymddeuol, t'mod unryw beth fel 'na edrych ar oce ydi sefyllfa fi'n wahanol i beth o'dd e pump wech saith mlynedd nôl a o's rwbeth wedi newid a o's isie fi newid rwbeth.
Iawn. God, digon i meddwl am 'de. Sdim y swyrian 'da fi o ran... O paid gweu' 'na 'tho fi. ...o ran bywyd.
Paid di gweud nes y... Live free, yn it?
Bydde, bydde mewn wrth nesaf. A ni ddod mlaen wedyn i Morgesi. Uh, to, bydde mewn wrth nesaf. Mae eisiau Morges yna fi fed. Ond, ie, uh, yeah, mae Morgais, mae'r... O beth ni'n gwybod, mae'r bil, mae'r... Beth yw'r... Reit, mae rat i gyd yn mynd lan, um, ond mae yna newyddion da yn ôl y sôn. Mae nhw'n dod lawr, gobeithio. O dyn, mae ni dechrau gweld nhw'n dod lawr. So, beth o'n i'n gweld, fi'n gwybod mae'r mae Bank of England Bay Street lawr, lan nawr fwy uchel mae wedi bod ys blynydde mowr. Um, a fi'n credu ti dim ond goffa troi'r radio arno, newyddion, neu pigo papur newyddion lan, a ti'n gweld ma' fe doom and gloom ma' ryw fath o headline miwn amdano popeth yn cynyddu. Os ma' pethe wedi cynyddu, t'mo' sim cwota wrth ynna yym ond beth ni yn dechre gweld nawr enwedig o mis t'mo' Tachwedd blwyddyn dwetha ma' pethe yn dechre dod lawr so ma' bancie yn dechre cynnig yy gwanol fath o o deals i bobol ma' nw'n edrych oherwydd at ti gallu ffitcso falle bo' ti 'llu ga'l rêt bach yn well yym eto newyddion da i bobol sy prynu tai am y tro cynta. so maen nhw wedi gostwng um, a helpu brynu yn Gymru, so fe fod dod i ben um, yn diwedd mis hyn, maen nhw'n edrych i wneud gostwng am dwy flynedd arall, oh, sy'n newyddion rili really dda. Um, eto, gyda fe, mae'n dibynnu ble ti'n byw, pwy syr i ti'n ymglwm â, uh, ble ti'n moyn prynu ti. Um, ond mae fe yn help gyda ran to, prynu siar o'r tŷ na, helpu gyda deposit i ti cael fynd ar y property ladder, really. Iawn, oce. Bydd unrhyw beth o ran, os mae, wrth gwrs, bydd ti'n newid uh, morges yn y misoedd i ddod, ti'n gwybod ti'n gweithio Red Dot, ni Red Dot, os help da chi wedyn o ran hwnna, os hwnna dod mewn o da chi, ych chi'n gallu helpu pawb, unrhyw un, unigolyn? Unrhyw un, a fi'n credu beth, beth sy'n bwysig i bobl i gofio nawr, so os oes morges gyda bobl yn cwpla, unrhyw bryd o 3 mis i 6 mis cyn diwedd uh, y product change na ni'n galw yeah. Mae'r rate interest rate yn dod i ben. Um, mae cyfle gyda chi yn yr adeg yna i newid y rat. So okay. gallwch chi sefyll gyda'r cwmni chi gyda nawr a edrych ar beth sy'n gael. Um, beth sy'n bach yn wahanol rhwng sort of banciau trafodiadol a cwmni annibynnol. So mae banc y trafodiadol a dim ond y rate mae'r banc yna gallu cynnig. So gwedwch bod chi yn Barclays, NatWest, HSBC, maen nhw dim ond yn cynnig beth sydd gyda nhw ar eu llyfrau nhw. Os y'ch chi'n mynd i cwmni ariannol annibynnol, maen nhw'n gallu edrych ar beth sy'n gael gyda'r cwmni chi gyda nawr, ond hefyd gyda cwmnïoedd eraill. A'n dibynnu ar y'ch sefyllfa ariannol chi, a 'na ble mae cael y cyngor yna'n rili bwysig, yw ishte lawr gyda rhywun a gweud, hwn yw sefyllfa i, a wedyn beth y'n ni gallu neud yw edrych i weld ok, hwn yw'r opsiyne sy gyda chi. Falle bod e'n iawn i chi sefyll gyda pwy chi gyda nawr, ond falle gallech chi safio lot o arian wrth newid ato rhywun arall. Yn enwedig os mae bobl yn edrych am fenthyca bach fwy. So ni wedi gweld nawr dros y flwyddyn neu dwy dwetha, mae costau prynu tŷ wedi cynyddu, ond eto mae bobl dal yn eu gwaith i'r tŷ. So mae bobl... Ie. ...t'mod yn rhoi conservatories newydd arno, neud t'mod extension, ma' nw'n neud yr ardd mas, ta beth yw e. A ma' opsiyne hefyd i benthyg bach fwy ar yr adeg hyn, a wedyn i edrych ar oce, chi'n sefyll 'da pwy chi da i neud 'na, neu chi newid i rywun arall a ca'l rêt o wanieth.
Odi fe'n tueddu... Mae'n galed rili gweud, ond falle bod rate gwell gyda banc arall fel, fan y traffith yw e i symud i ti allu jyst agor bank account, gweud bod fi'n mynd o Barclays nawr i NatWest, oedd e mor syml a fi moyn agor bank account a hwnna. Fi'n gwybod bod lot o banciau hefyd, so ni'n mynd i twtio fan heddi, yn rhoi um, rhyw fath o swm i chi falle os chi'n mynd draw y banc, cyfrif, yeah. cyfrif banc ato nhw, a maen nhw'n gweud, o, oh, croeso, croeso yeah. ni, mae 200 bint i chi ac yn y blaen. Yeah. Um, po mor galed mae fe wneud hwnna, fi'n gwybod lot ddim yn hoffi delio gyda'r arian, so... Ie, yeah, yn draddodiadol, right, dylai fod yn really syml, right? So, mae fe yn gwmwys yn beth, fel y ti'n gweud, fel newid cyfrif banc, ti jyst yn newid cyfrif y morgais. So, so eto, ti'n neud application fel ti'n neud gyda popeth, maen nhw'n gofyn amdano, manylion tŷ, y manylion incwm ti, yy manylion cyflog chi, bilie et cetera sy'n myn' mas. Yym ma' fe'n proses newydd so ma' chi'n yy chi'n os 'ych chi'n newid o un i'r nall chi yn neud application brand new. So ma' fe yn cymryd bach o amser ond ddim i weud bod e ddim werth neud. Yym. I fo- i cymryd y y gymhlethdod mas o fe chi'n gallu neud eich hunan ar-lein os 'ych chi'n hyderus yn meddwl reit fi digon apus i neud e yym on' 'na ble ma' cwmniodd annibynnol ariannol yn neud e drostoch chi. So eto chi'n do' mewn so gweda bo' ti moyn neud e ne' ti'n do' mewn 'dyn ni'n gofyn i ti dod â popeth i neud â'r morgais 'dy ti nawr popeth i neud â incwm ti a be' sy'n myn' mas a bydden ni ishte lawr a neud e gyda ti. Yym a eto ma'n dibynnu ar sefyllfa personol pawb achos Hefyd rhaid cofio, amser cymerwch i'r morgais mas yn y lle cynta, falle bydde lot wedi newid ers 'ny. Mm. Ond hefyd galle fod lot wedi newid o ran fod yn bositif. Yeah. So falle bod 'ych cyflog chi, gwedwch bod e'n um, 20,000 amser cymerwch i fe mas 10 mlynedd yn ôl, falle bod hwnna nawr wedi cynyddu achos bod chi wedi newid swydd. So falle bod chi'n sefyllfa bod chi'n gallu benthyg bach fwy nawr na beth o'ch chi o blaen. Um, Mae'n gweithio dwy ffordd ddo, fel ni'n gwybod, so falle bod bach fwy o dyled gyda chi nawr, na bryd, na pryd amser cymerwch chi'r morgais mas am y tro cynta. So mae hefyd yn bwysig 'na pam i cael y cyngor, achos mae'r person annibynnol 'na yn gweud, reit, yn dibynnu arno beth chi 'di gweutho fi heddi, hwn yw beth 'yn ni'n awgrymu, achos ambell waith mae'n well i chi sefyll gyda pwy chi da. Ie. Falle bod y rêt bach yn fwy, falle oni wneud cais arall, falle fe bydde fe ddim yn eich ffafwr chi ar tymor hir. Ond eto, ar ôl ishte lawr, falle bydde fe'n raid, reit, i chi symud, mae'n myn' i gymryd falle mis, t'mod, wech wthnos ta beth yw e, ond mae'n myn' i safio chi hŷn dros y tymor hir. Ie. So, ond eto, ma' fe'n unigryw i bob un a 'na ni- 'na'r peth sy'n rili bwysig yw i weud, dewch ishte lawr... Ie. ...mynd trwyddo fe, a gweld beth yw'r opsiynau sydd ar gael. Ie, yeah, mae sefyllfa pawb yn wahanol. Mae'n rhaid cofio yna, so, yeah. so ti'n iawn. A hefyd ni'n, beth yw e, Mawrth, wrth gwrs, dechrau Mawrth nawr, mae Ebrill y pumed yn dod o'n y cornel, sef uh, year-end, financial year-end, yeah. yn gweud diwedd y flwyddyn. So, unrhyw falle tips o ran hwnna, fi'n gwybod bod tax returns a popeth, wel, maen nhw'n cyffwrdd mynd nôl mewn ta beth, ond maen nhw'n yeah. dod mas. Uh, os unrhyw beth ar gael o ran uh, year-end, uh, financial year-end. Ie, yeah, so un peth sy'n wyniaeth leni na beth ni wedi gweld ers y cwpl o flynydde diwetha. So, ni wedi gweld reit yr ISAs, yr individual savings accounts fel ni'n nabod nhw, uh, wedi bod yn eisiau lawr achos, uh, achos bod y Bank of England basically wedi bod mor eisiau. Yym so ma'r... Dyw e ddim rili wedi bod ddiwmwniaeth i bobl roi arian mewn yym cyfrif traddodiadol cynilo neu i rai sy achos ma'r rates ddim wedi bod rili lot o wmwniaeth. Yym ond nawr ni'n gweld achos bod y Bank of England base rate wedi cynyddu ma' rates yr ISAs yn well. So ma'n amser rili dda cyn y pumed o mis Ebrill i weld os o's arian gyda chi yn y banc chi wedi cynilo ydyw e mewn cyfrif traddodiadol ble chi goffo talu treth arno fe neu os opsiwn gyda chi, os nag 'ych chi 'di talu mewn i ISA 'leni, bo' chi'n gallu newid yr arian 'na mewn i ISA, fel bo' chi'n ca'l yr interest rate yn llawn, heb talu tax arno fe. Ie. Yym, ma' limit, so ma' isie cofio 'na. So mae'n dibynnu arno pwy buddsoddi sy gyda chi'n barod neu beth chi wedi roi yy yn y dyfodol, yn y yn y gorffennol, yym a ma'n dibynnu be' chi 'llu roi mewn yn y dyfodol am y flwyddyn hyn. Yym, ond eto, bobol sy'n prynu tai, so linco'r ddou 'da 'i gilydd, Yym ma'r leisys i ga'l so eto ma' n'w gallu roi peder yy mil mewn bob blwyddyn ca'l y bonws yrno fe a ma' hwnna allwch chi neud 'na cyn y pumed yym o mis Ebrill am y flwyddyn hyn a wedyn mae'n ail ddechre ar y chweched. Reit oce. So dros y mis nesa ma' fe'n amser rili dda i bobol sy â yym arian yn y banc i edrych ydw yn y lle iawn yym achos ma' fe'n rili rwydd i newid cyfrifon yym cynilo Chi'n gwneud e ar-lein, yy dros y ffôn, neu yn y banc i hunen. Mm. Um, mae'n ma rhywbeth rili really syml, ond mae'n gallu talu bant i chi edrych yno nhw o ran cael bach extra, eitha bob mis neu bob blwyddyn, um, o ran yr interest yn dod ôl i chi, ond hefyd i safio bach arian hefyd. Gwych.
Gwych, gwych, gwych. Well, Lot o to. positives. Byddai mewn to.
Rhywbeth arall i adael i'r yeah. list o fi nawr. Unrhyw beth arall i ti mo'n adio ar heddi? Fi'n gwybod o'n i wedi siarad yn fras am yswiriant y bywyd, ond fi'n credu cyfrannu i'r rhan fwyaf o beth ti mo'n ei wna, um, a sgwrsio ar hwnna, falle bydd rhaid i fi edrych lan arno hwnna hefyd. Yeah. Un beth arall i wneud. Ond oni bai hwnna, diolch yn fawr i ti, Steph, am dod mewn. Mae fe wastad yn braf i cael ti mewn, a gobeithio bod chi'n gwylio hwn a jyst yn meddwl, reit, mis eisiau fi cael awr neu ddwy a gweld beth ni'n gallu gwneud, achos fel ti'n gweud, mae 50, 50, 100 punt yn gallu, mae, mae gyd yn helpu yn dweud, yeah. yn, yn yr adeg ni'n mynd drwyddo. So diolch yn fawr i ti'n dod yma. Na, diolch yn cael fi. A na gyd bydden ni'n gweud, ti wedi bwrw hoelen ar ei ben fyna, yw just cymryd bach o amser mas o'ch dydd chi, eistedd lawr ar y pethau, ti wedi trafod yno heddi, yeah. a gweld o's rywle fynna i fi gyllu cynilo bach o arian i fi'n talu am y pethe iawn, a os na, cymerwch y cyngor annibynnol, newch ar ar lein ne' ffonwch lan jyst i gweld be' sy mas 'na, bydden i'n gweud yw'r peth mwya positif gellwch chi neud yn yr amser t'mod itha galed hyn ni yn ar y funud. Spot on, a fi'n gwybod mae yna mwy na Red Dot i ar gael, ond mae Red Dot ar Stryd Rwsmain, uh, siop lyflu ar bwys uh, CK's ar y sgwar, a mae ffrynt lyflu coch hefyd, uh, ffenestri coch. Ond ie, yeah, diolch yn fawr i Steph, spot on. Uh, Byddai mewn wrthnos nesaf, ond wedi gweud. Wythnos nesaf ar y podlediad, mae 'da ni Heledd Ap o'r Mentrau Iaith, so fi'n siŵr bydd hwnna'n sgwrs diddorol tu hwnt, ond oni bai am 'na, diolch yn fowr i chi am wrando, a bydd gyd o'r links 'yn ni 'di siarad am heddi ar ein wefan ni, a by ni'n rannu popeth wedyn o o dy gwmni di wedyn ar y ar y cyfryngau cymdeithasol. So diolch yn fowr i chi am wrando, a da bo am nawr.